Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Stok, Elmli, Asiago, Cart Door, Brita u Strand Palace Agencies Limited. Kif aħna ħabib nilqakom għal programm ieħor What's Cooking with Manuel għal sena oħra għadda s-sajf qegħdin lura fil-kċina biex inkomplu aktar riċetti ħelwin savory tajbin għal kulħadd. Nispera li kulħadd kellu s-Sajf minn l-aqwa. Gawdejtu s-Sajf, sifirtu, ħadtu pjaċir mal-ħbieb u mal-familja u lura issa biex nibdew is-skeda, is-skeda ġdida, it-tfal imorru skola, aħna nibdew is-skeda ġdida tat-television u jinbidlu ħafna affarijiet u llum programm verament sabiħ. Għad-domanda tagħkom saqsejtuni għal dawn it-tip ta' riċetti, mela chocolate u profiteroles u xu. Dawk huma r-riċetti tal-lum. Fil-fatt illum sa nkunu qegħdin nagħmlu x-xi u l-profiteroles. Għandna drip cake taċ-ċikkulata bil-profiteroles fil-wiċċ. Għandna wkoll cake numru, birthday cake numru ta' figure one u għandu l-profiteroles u fjuri u berries fil-wiċċ u għandna wkoll ix-xi buns mimlijin bil-ġilat. Dawk huma r-riċetti għal-lum. Yum yum yum. Ħa nibdew, ħa nibdew biex nagħmlu x-xi. Issa għax-xhu għandna bżonn 120 millilitru ilma u ħa nsaħħnu, ok, u ma' dak ħa nżidu 120 gramma margarine. Jien hawnhekk għandi 250 gramma, mela ħa nieħu ftit inqas min-nofs. Tajjeb. U dak dieħel hemmhekk biex jinħall mal-misħun. Nagħmluh hawnhekk, issa għandi wkoll magħrfa zokkor u ftit melħ, niskata melħ. Issa d-dqiq għandna bżonn ukoll 120 gramma, jekk m'iniex ser żball, 140 gramma. U għandna wkoll il-bajd, għandna bżonn il-bajd. Issa l-bajd għal din ir-riċetta, r-riċetta verament hija tajba, imma l-bajd irridu niżnuh f'vurdieri 120 ilma, 120 butir jew margarine, kellna 100, u 20 bajd li sa niżen issa u 140 gramma tqiegħ. Kellna morfa zokkor u ftit melħ. Importanti li niżnuhom l-affarijiet mhux ngħidu iva ħa nitfa' żewġ bajdiet mela ħa nġib bowl minn warajja u ħa nibdew nkissru l-bajd għal din ir-riċetta. Mela 100 mela skużawni 220 gramma bajd, ħadt żball. Nista' nieħu żball hu. Mela, dieħel it-tqiegħ u li rridu nagħmlu insajru hawnhekk. Mela, ħanneħi minn fuq in-nar, ħanħawwad hawnhekk il-buttir l-ilma zokkor u l-melħ mat-tqiegħ U li rridu nagħmlu hi nħawdu kollox u nsajruh ftit fuq in-nar. All right. Ħa nsajruh ftit dan għal minuta jew tnejn. Sadattant li sa nkun qed nagħmel niżen il-bajd. Imma l-ewwel ħa nagħmlu naqra ġam. Dal-ġann għamilnih ħafna drabi fuq il-programm, għandi pakkett berries, pakkett frozen berries u ħa nżid qisu kletti mgħaref zokkor. U nagħmlu ġam verament tajjeb. Ħa nużawh biex nagħmlu il-birthday cake iktar tard ukoll biex nimlew l-eclairs. Mela, tajjeb ħafna. Ħa niżen il-bajd, mela 220 gramma bajd, li ma għamiltx ukoll ma' dik it-taħlita ma żidtx il-ħalib. Issa jien hawnhekk qed nuża ftit oat milk. Dak dieħel hemmhekk ma' dik it-taħlita. Okay? Tistgħu tużaw kull tip ta' ħalib. Issa l-bajd,

Qisu erba' bajdiet. Tajjeb, jien hawnhekk ħa nitfa' dit taħlita ġol-magna u nibdew nagħmlu ix-xu. Mela jien hawnhekk żidt dik it-taħlita tal-chou hawnhekk fil-magna u bdejt inżid dak il-bajd ftit ftit. Kif għadtlek, għadtilkom tridu tiżnu kollox, il-ħalib, l-ilma, il-buttir, il-bajd b'kollox. Issa li se nagħmel tidher lesta, ħa naqla' il-ġenb. Ħalli nkun ċert li t-taħlita tħawdet sew. U din bħala xxu tkun lesta. Iżda din dieħla ġo piping bag fuq baking sheets non-stick paper fuq temperatura ġol-forn ta' 170 grad Celsius. mill-inqas nofs siegħa qabel tiftaħ il-forn. Importanti meta nagħmlu x-choux li l-forn ma tiftħux qabel nofs siegħa, 30 minuta, x'inkella jinżlulek u dir-riċetta verament hija tajba fittxuha għax hija riċetta eċċellenti, ittik riżultati tajbin immens. Mela din hija lesta. Din sejra hawnhekk ġo piping bag, issa din nistgħu nagħmlu eclairs, choux buns, profiteroles. il-Paris Brest, ħafna affarijiet differenti. Jien hawnhekk għandi piping bag u għandi tray bil-baking paper. Li se nagħmel qabel hawnhekk għandi ċikkulata skura, ħanitfaħħa hawnhekk ġo bowl, issa jew in Dewbuha b'banju mari jew inkella ġol-microwave. Ma tantx inħobb nuża l-microwave biex indewweb iċ-ċikkulata għax ħafna drabi taħraqha. Oqogħdu magħha. Mela din issa ħa nibdew ndewbuha b'banju mari. Ħa nitfgħuha fil-ġenb u naqbdu dit-taħlita ġo piping bag. Jien hawnhekk għandi star nozzle, tistgħu tużaw il-plain nozzle. Profiterolls mhux se nagħmilhom kbar. Mela llum irridu nagħmlu il-profiteroles u rridu nagħmlu ix-shoe buns. Jien hawnhekk għandi it-tarara kemm tiġi safra kemm hi sabiħa. Mela ħan ippajpja biss Tajjeb, issa jekk se nagħmlu Issi indifferenti, eżempju għandi l-profiteroles hawnhekk u sa nagħmel ix-shear buns, ma nagħmluhomx fuq l-istess tray, inbiddlu t-tray għax isiru ħinijiet differenti. Jien ħa nkompli nippajpja dawn, ħa nagħmel ix-shear buns u nipprepara għal dak li jmiss. Wara ftit momenti ta' pubbliċità qed inkompli hawnhekk mela dik il-krema ta' ċikkulata kellna l-double cream, kellna l-icing sugar, il-kokkotina, dik tellajnija u bdejna nagħmlu cake. Mela jien illum ġibt erba' 16 cm chocolate cakes, ok? Għamilthom jien id-dar u ġibthom miegħi. Biex nagħmilek din ir-riċetta ma nistax noqgħod nagħmilek il-cakes il-ħin kollu għax m'hemmx biżżejjed ħin u dan sa nżejnu naked. Hawnhekk mela naked ifisser li dan il-cake għadu sa jibda jidher ehm, madwar il-krema. Hawnhekk għandi naqra soaking syrup, għandna il-ġam li għamilna fil-bidu tal-programm, Dak kessaħnieh. Okej. U hawnhekk se nagħmlu il-kejk. Issa. Hawnhekk kien ġibt it-turntable. Tajjeb, nerġgħu nagħmlu is-soaking syrup fuq is-sponge qabel inwaħħluh. Tinsewx il-Facebook page tagħna What's Cooking with Manuel. Taf li jien inħobb nagħmel dawn il-kejkiet għoljin. Waqt is-sajf ma nafx kemm tellajt it-tratti ta' kejkiet u birthday cakes u wedding cakes u ma nafx xiex u illum bdejt il-programm billi norik dawn l-affarijiet kif nagħmluhom, kif nagħmluhom. Tinsewx dejjem soaking syrup biex ikollok dak il-cake li meta taqsmu jkun morbidu. Is-syrup importanti. Apart li jkollok kejk tajjeb. Issa, qabel nibda nżejjen, jien hawnhekk għandi l-profiteroles li sajjarna. Sempliċi, kull ma rridu nagħmlu naqbdu xi ħaġa bħal din, ok, u ndeffsuha fil-qiegħ. Dik ittina toqba li aħna mbagħad bil-piping bag nistgħu nimlew il-profiteroles. Issa ukoll, ukoll, ukoll, ħanurikom xi ħaġa, jien hawnhekk dewwib dik iċ-ċikolata. Ħanibda Nagħmel dawn il-profiteroles u dik iċ-ċikkulata, sempliċi ħafna għal iktar tard nista' nkomplu nżejnu dal-kejk. U hawnhekk għandi ftit sprinkles ta' ċikkulata nagħmlu li rridu hawnhekk. U nitfgħu ftit fil-wiċċ jew nuts li rridu aħna. Ħankomplu l-kejk. Mela. Qegħdin nagħmluh naked kif għadtilkom li jfisser l-ispanġ sa jibqa' jidher. Tajjeb? Issa dat-tip ta' cake li nħobb nagħmel nagħmlu naked imma mbagħad nagħmlu ftit ġol-fridge biex iżomm jew ġol-freezer għal dawk il-ħmistax-il minuta. Ara, sempliċi. Kull meta nagħmel nżejjen, il-meta nħalli. Il-ġenb tal-kejk jidher. Jien ħa nkompli hawnhekk u nipprepara biex inkompli din riċetta u l-aħħar riċetta li jmiss. Jien sadattant għamilt kejk ieħor, illum qed nagħmel eh, figure birthday cake bil-profiter rose fuq u fury u kisses u affarijiet differenti. Hawnhekk għandi l-figure cake bil-piping fin-nofs u fil-wiċċ, U hawnhekk ħa nibdew ndeffsu l-affarjiet biex inżejnu ara cake verament gustuż, sabiħ, nibdew nitfgħu frott, issa li għamilt hawnhekk did-darba, il-profiteroles dewwibt iċ-ċikkulata bajda u qed nagħmilhom ġoċ-ċikkulata bajda, alright, mela ħa ndawru ħalli nista' nara jien, għad fadlilna dak id-drip cake x'nagħmlu, vurdiri hawn ħafna x'nagħmlu, u dawk il-choux buns bil-ġilat. Ħafna, ħafna affarijiet. Ħa ngħid x'sa nagħmel, ħa nkompli hawnhekk bil-kwiet, għax qiegħed bla nifs. Niġu lura once lesti dan biex nagħmlu dawk il-drip cake bil-profiteroles u fl-aħħar ix-sheer buns. Għadni kif frixt il-drip cake minn ġol fridge u hawnhekk sa nagħmlu id-drip, iċ-chocolate drip. Mela nitfgħu iċ-ċikkulata mdewba u li rridu nagħmlu dak il-mument ta' drip.

Forsi jekk hemm xi patches naqbdu naqra iktar, nifirxu ftit. Tajjeb, l-idea tiegħi illum kien biex nispiċċaw dal-kejk nagħmlu l-profiteroles. Ok, ħandawru ħalli nista' nara in-naħa sabiħa jien. Tajjeb, nimsaħ ftit idejja, għandna il-meringue kisses biex inżejnu. Nħobb nużhom ħafna dawn. X'naħseb nagħmlu naqra berries ukoll once tedinaw. U hawnhekk għandna cake ieħor kważi lest. Hawnhekk għandna ċ-chocolate drip cake. Għandi ftit iktar berries indefsuhom l u law. Naku. Tajjeb. Mela, sejrin fejn? Ħa nkompli għandi iktar ħin, mela jekk irridu nistgħu naqbdu is-startube. Dik tiktar f'taftarriet, afferriet tara. Nistgħu nagħmlu ftit iktar hawn. X'kien fadalli l-ħin, b'xi s-soltu. Ok. Jien għalija jogħġobni stop riklami u niġu lura u nagħlqu l-programm u nagħmlu dawk ix-shoe buns mimlijin bil-berries u bil-ġilat. Lura l-aħħar parti tal-programm meta nagħlqu l-programm u norikom x'samilna, x'għamilna waqt il-programm illum ġen ħafna affarijiet wara xulxin. Lura għalikom illum l-ewwel programm rrid nagħmel xi ħaġa impressjonat. Impressjonanti ekku. Mela, ħanibdew bix-xu, għax irrid nimli x-xu. Mela fil-bidu tal-programm għamilna x-xu buns. U wa'għdtilkom biex nagħmluhom nar ikbar u ħa nimlewhom bil-ġilat. Mela jien hawnhekk għandi l-ġilat tal-frawli. Issa, hawnhekk jien diġà imlejt tnejn, qegħdin idubu għax ovvjament hawn is-sħana. Nagħmlu one, two, faċli ħafna. Dak imur hemm, inneħħuh min-nofs, nagħmlu dan hekk, Ftit icing sugar u deżerta verament tajba u faċli ħafna biex nippreparawha, mhux vera? Mela llum għamilna tliet tipi ta' choux. Għamilna x-choux buns li għadna kif imlejna bil-ġilat, bil-ġilat tal-frawli, servenija hemmhekk ftit berries u ftit strawberry kisses, Għamilna il-cake, id-drip cake li kien il-cake taċ-ċikkulata bil-krema taċ-ċikkulata, għamilna x-choux buns u ftit berries u għamilna dak id-drip. Dak huwa bil-profiteroles. U mbagħad bil-profiteroles ukoll għamilna il-birthday cake, il-fige birthday cake. Ħa ntellih hemmhekk, intellgħu ħalli tistgħu tarawh. Għamilna żewġ layers ta' sponge, għamilna dak il-berry jam li sajjarna kemm fid-drip cake ukoll għamilnih fil-birthday cake. Żewġ layer sponge, żewġ layers krema, għamilna l-profiteroles fil-wiċċ dawk il-berries, ftit fdu, fjuri, u dak huwa l-aħħar parti tal-programm illum. Nispera li ħadtu pjaċir, issibu r-riċetti fuq il-Facebook page tiegħi What's Cooking with Manuel, il-website aceline dot media u segwu wkoll il-Facebook u l-website għal dawk ir-rigali, ok? Mela! Jien hawnhekk lest ngħidilkom ciao u nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's Cooking.